Yes yes yes un felis meinta merdia atardi anochi pa nos tur de twenty four lovers nan danki pa bo tea danki pa bo presencia pa mi semper ta un honor un placer di por tin bo awe si abo ta pa proponeme pa pa prome bia bo ta bezig ta sintonisa nos awe mi nomber ta Zuleika Gonzalvez y ta pa mi tambe ta un placer di por tin bo bon bini awe riba nos plataforma di Studio 24. Nos ta kombersá souizó manera semper ku hendenan profeshonal yu personanan ku ta eksperto den sierto área, empresarionan ku nos ta konsiderá ku ta importante pa nos por kombersá ku nan no solamente pa nos sa kiko nan ta hasi pero tambe pa nos por haña tools pa nos por elevá i implementá den nos bida. Kua ta loke nos ta purba di hasi konstantemente ku e plataforma di studio twenty four? Si abo ainda no tin bo bo pèn ku bo papel bei de hònt, kore buska esaki. Si bo no a hasi e on button ainda riba bo notification, hasié awor aki tambe i di mes klaro nos ta pidi bo semper pa bo share i tag kualke un persona ku bo ta sinti ku awe Ta importante pa e sa e informacion aki. Olga, un placer di por tin bo awe cu nos den Studio Twenty Four. Danki pa acepta. Danki, danki pa mi presencia. Mi ta super excited di por wak bo atrobe en tur por papia cu tur bo a loversnan di Studio Twenty Four. Ya, sigur. Pa pa esnan cu no sa mi cu Olga lo nos ta den e mesun edad na e ongeveer. Nos a bay scol hunto. Anto, claro di mes tur hende ta sigui cu nan bida. Anto, Despues dje nan tur hende ta bira profesional, tin di nan sí, tin di nan no. Pero ora ku ta ta ora bo ta bira grandi ta leuk pa bo konektá bèk anto sa kiko kada un hende a hasi. Anto Olga a kue un totalmente otro rumbo fo'i ami. Dus bo ta un certified holistic wellness coach, empresario di mes, international speaker, business coach. Dus bo tin hinter un title, dus ta sumamente interesante pasa un ratu con bini, kico a pasa for di e muchmuhe cu tabata bay scol cu mi, anto unda e cos a cambia unda cu bo a bira awor aki un wellness coach, unda cu awor aki mundialmente bo ta papia na diferente pais, awor aki bibando na Belgica, no? Sí, awor ki mi ta na Belgica, pero sí, mi ta mi ta biba na varios pais den ultimo cuantu dies nuebe aña awor ki kaba. Wow, wow, wow. Ke men aba nos ta papia ku un yu di Kòrsou i awor aki unu biba na Belgica i ta bisei, pa mi semper ta interesante, importantisimo pa mi sa di unda bo ta wak nos awe. Klaro ke e oranan ta kambia, pero nos tin ku tene kuenta tambe ku nos invitado, dus. na Belgica bo mes a tin e diferencia di ora, anteora nos a dicidi cu nos ta ciela meinta, pero Olga normal nos hendenan ta gewoon engaged, anto sowiso nan ta bay puntra bo masha tanto cos mes, nan ta bay duna bo leuk comentaran, anto despues nan ta bay share lof cu bo aki rato, lo bo por bay wak riba e comments nan tambe, pero ta interesante pa nos sa di ki bario, di ki pais bo ta bezig ta sintonisa nos, anto nos lo bay comparti cu bo E historia di Olga, pero tambe e combinacion di su historia cu su business. Olga, con bini nos a disappear? Des, ok, nos a bay scol, anto derepente bo cue bo rumbo, ama cue mi rumbo. Ki a pasa durante di bo infancia cu por ta tin un tiki un afinacion tambe na bo business aworaki? Pero contami, contami un tiki di bo infancia. Bon, de laster bia ku nos oa otro, mi ta kòrda di e mes di e sinku aña ku bo a balia pa mi. Di e sinku aña, si. Ma hasta balia pa bo. Ke mende tempu mi ta balia bon, bo sa. Mi tabata gusta, mi tabata gusta wak. Mi sa mes ku mi tin tempu pa balia mes. Pero es bèrdat, ta asina tantu tempu a pasa, no? Hopi tempu, hopi tempu. A, despues di di e sinku aña, ku di e seis aña, mama keda dos aña mas na Kòrsou. Mi a kambia di skol, mi a bai international school. Pero ya den e temporanan ei, boral den e temporada ku mi a hasi di e sinku aña. Ma pa di peso, pastor mi a sinti yeit, pero bek bek den e historia ei, dus tras di e historia ei tin hopi doló ku mi ta tin ku mi peso. Wou, interesante pa nos sa. Sí, sí, pasobra ora mi ta yòn, bo sa, hopi hende sa ku mi opa Angel ya pa fayesé ku sesenta aña, e ta tin treshen sesenta i sinku liber. Anto dus obesity, obesedad tabata den mi den mi bida ei gelukkig. Sí, famia tambe no? Den bo famia. Bo mes tabata obese? Bo mes tabata yen? Sí, prome ku mi a konosé bo sí, sí, sigur. Den ora mi ta tin nuebe, dies aña, dies un aña mi tabata ta pisa shen kilo, kaba pa e edat ei ta hopi. Pero bo tabata haltu, ke men por ta bo no tabata wake as such, pero bo tabata haltu. Sí, sigur, sigur. Para mi tabata way above di mi normal. Average. Average, si. Anto mi tabata tin un sugar addiction, dus mi ta tin un èchte adiccion na suku, tur kos tabata mangel, mi tabata yena mi mes den e manera di kome pa mi yena mi mes. Sinda e temporadanan ei mi no tabata sa ta dikon mi tabata buska suku pa yena mi kurason, pa yena mi alma. Pero ese tabata e caso, anto ya, mi tabata purba haci diet, mi a purba tur sort di diet, mi ta acorda e temponan e ta tin low Atkins, low fat, pasobra mi a baha di peso pa mi kinceañera mi a baha, mi ta kere ku binti sinku kilo, ap tu trinta kilo mi a baha, pero tur cos tabata riba diet, dus mi tabata subiele semper bek, dus baha subi, baha subi, dus e no tabata eigenlijk algu stabil, e no tabata algu saludabel pa haci. Sí, dus esei tabata mi mi mi journey, pero tambe mi a pasa den hopi bullying, dus nan tabata tenta mi hopi na skol, ku mi tabata gordo, ku selulitis, ku tur eseinan, enton ya mi ta tin hopi stretch marks fo'i yòn, pasobra mi a krese hopi lie eigenlijk tambe, dus no kòrdura so, pero mi a krese hopi lie, dus ora mi ta tin dies aña mi ta tin mesun size di short sapato ku mi tin awoki. Bo ta kual aki. Dus mi a krese hopi hopi lier. Mi mama mes tabata nervioso. Bisa, bon, e mucheki ta krese. Bai bo ta bai, unda bo ta bai aki, aki bo ta kome. Pero ya, danki Dios, despues el a slow down. Pero despues di mi dieseis, dieshete aña ainda mi a keda struggle ku mi ku mi manera di kome. Bo sa, mi tabata binch hopi. Dus kome hopi den un temporada, despues hasi diet. Despues kome, mi tabata subi ba, subi ba hopi. Tori ku diesocho aña i a mi a disidí bai biba Merka pa mi bai studia. Mi a bai mi a biba na Miami pa dieseis aña. Anto a ei dus ora mi a bai verhuis bai Miami ainda mi ta tin e problema pero despues nos a sigui bai nan. Pero den mi hubentut eigenlijk mi a struggle hopi ku ku problema di suku, problema ku mi image, self esteem. Despues eseinan tambe a kousa ku mi tabata diagnostika ku precancerous cells den mi den mi cervix. Anto mi ta tin un problema ku migraine, stomach problems. Dus el a manifestá den otro manera. Dus e no tabata gòrdura so, pero el a kuminsá manifestá na otro problemanan di salú. Oke, awor nos ta bai bèk un ratu riba e parti unda bo ta bisa ku for di chikitu bo ta tin e nesesidat di suku. Bo a figerou despues kiko tabata e orsak, ki men kiko tabata esun ku tabata trèk tantu ku bo tabata tin e nesesidat den suku? Sigur, sigur ta tin mas ku dos manera pa pensa di dje. E promé manera òf e promé way of thinking tabata mi tabata buska kuminda òf suku pa yena mi alma pasobra mi no tabata felis, mi no tabata sa kon stima mi mes, mi ta tin òf esaki self esteem issues. Ora bo ta wòrdu bo ta sa bo no ta wòri mas, bo ta sigui kome. Anto rei e otro manda ta cu su cu tin hopi kini cosa dentro. E ta shete bia mas adictivo cu cocaina, por ehemplo, no? Di locual science ta bisa, no? Dus, obviamente, ora e animal bo cuminsa come su cu, bo no por stop, ta dificil pa bo sali di dje, ta, e ta bira un adiccion. Dus tabata e parti emocional, spiritual, cu mi tabata purba yena mi mes cu esey, hasta sconde mangel cu mi, a mi no mi ta sconde pa mi no sinti mi malo, pero ora mi mester di dje, mi ta come. Tabata asina. my way to go, like my my escape, bo sa? Antes despues nos por papia over di e parti di kon a yami mes, kon a siña pa mi. Yes, pues esei ta interesante. Ta p'esei mi ta puntra bo tambe kiko ta e bashí. Dus unda bo a haña so komo mucha wòrda ki por ta un mayor ta bezig ta wak ku su yu por tin e mes un sintomanan ku abo tin awor ki tin hopi obis. Na Kòrsou muchanan ta kome hopi malu, mangel ta un situashon inkreibel. Dus Pa mi ta importante pa pa sa unda bo ta ripará òf kiko tabata e defisiensia ku bo tabata tin den e amor ku bo tabata ta pelea ku e e lòf e ta tin te maken ku bo e lòf no ku bo ta ku bo tabata ta pelea ku solo ku suku pero e e tabata un kos personal e tabata tin e bullying tabata muchu intèns bo tabata sinti ku you're not good enough kiko tabata e trigger. Sí, sigur, sigur. Anto bo sa, mi tin, mi famia semper tabata hopi supportive. Dus, bo sa, mi mama semper tabata hopi supportive, semper loving. Dus, bo sa, I, I received that um, love from my family. Pero ja, e bullying tabata... It was not enough. No, e bullying tabata a lot. Plus, den, den e momentunan ei, mi no tabata comprende dikon mi tabata gordo. Mi ta bisa, ok, it's just like this. Bo sa aprendi? Mi mama, mi mama ku mi tata ta bisa mi, no, kome mas salú, gordura no ta bon, bo a kome opa fayesé. Bo sa, despues esnan a bin komprendé, ah, ok, being like this is not good. Anto, i despues esnan a bin komprendé ku ta e lenke suku, pero mi tabata gewoon yena mi mes den esei pasobra Mi ta kabashi, mi no tin, ta tin mubi. Si, bo alignment, bo básico no tabata t'ey, dus bo tabata purba di, bo tabata gewoon out of control, dus e bo emocion cu, cu, cu loke ta físico, dus e no tabata aligned. No, corecto, corecto. Anto bo sa sucu, si nos wak sucu, nos sucu ta un cos cu ta, gewoon e químiconan cu tin aden ta pone e persona sigui come, sigui come, sigui come, dus despues pa mi comprende cu ora mi a cuminsá agrega E nutricion, boso mi tabata literally starving nutritionally, boso mi ta come mangal hopi bia so. Anto e cur pa pa sigui pidi mangal boso no ta hañando e nutricion cu mi sea. Dus e ora mi tabata starving in a nutritional level. Dus esey tambe tabata causa e adiccion pa e bira mas pio. Dus boso sa tabata go un cycle, ok mi ta sinti mi malu, nan ta tempta mi nan mi sigui come numa, mi ta gordo, ok Who cares? Ah, e ta smak bon, mi mester di dje, anto mi ta yama n'e nervio, mi sa ku mi sa yama n'e temblashon, sotamentu, ata kabei mi tin ku hasi e leka dos tres dia, pasobra mi ta sota, pasobra mi a hemi stuku. Anyways, pero I'm just like explaining, like e ta gewoon un cycle, so ok, si, anto e ban hasi dieet, anto kita dieet, eliminashon, lacking mentality, dus tur esei ta out of alignment tambe, paso e no ta un abundant mentality, abundant ke men ki tur nos por kome ku nos ta disfruta, Mi no tabata focus ki mi por come ki ta dushi, ki kiko mi por haci creatividad. Mi tabata pensa, ok, mi no tin maha esaki, mi no tin maha esesey, mi no tin maha esey. Dus tur esey eigenlijk ta un lacking mentality, dus un mentalidad di lek, di menos cu locual bo ta. Anto esey tambe ta un energia mas abao di locual nos mester participa den bo. So nos ta eigenlijk Meant to be pa nos por ta den un alineashon ku nos ta sinti nos mes bon, ku nos ta biba den un. Happy, happiness mode, we are happy with ourselves, ku nos kurpa, ku bida. Si, exactly, it's an entire different, different mentality, anto ya, mi tabata gewoon ku e mindset, mi sa, I'm not gonna give up on myself. bo sa bo so ya I wanted to be happy mi tabata kansa di di ta sinti ku mi no ta por a move hopi of bo sa of of of kon ta bisa just low self esteem ke nan ta pensa ma keda ke mane e trouma ke nan ta tenta mi of ah nan ta por tantu papia no di di mi di mi bo sa mi bot ku ta muchu grandi of mi barigunan ta muchu grandi dus bo ta keda ku mane e Es low self-esteem. Sí, sí, sí, sí, koe ta un kos inkribel. Awor, si a bo por a mira bo mes awor aki, Olga, dus nos ta sintá awor aki den un Zoom meeting, anto si lo bo por a duna un konseho na e mucha ku tabata ta wòrdu di bully, e mucha ku tabata onzeker, e mucha ei ku gewoon no tabata mira e mas, kiko tabata e konseho ku lo bo por a dun'e awor aki? Sí, sigur sigur. Ami lo bisa promé ku nada no tuba na malu e personanan ku ta tentá bo. Pues e personanan ku ta tentá bo, ta tentá bo pasó nan ta infelis. Entonces yo'ori nos ta bin den un estado di perdon, un estado ku e kosnan ta afektá nos mas, pasó it's not me, it's them. Ta pa, ta pasó bra nan por di ser ta insegur òf nan tin problema na kas òf pasó nan mayor ta tenta nan òf pasó algu ta pasando ku nan, pasó nan ta insigur nan ta pone e insiguridad den bo. Yes. Pues guarda cu bo tin e siguridad den bo mes pa bo bisa, Ok, nan ta tenta mi, ok, too bad. Bo sa manda nan ener, bon energia bek, bisa, anto e be a role model cu no, this is about inspiration, it's about motivation, it's about love, it's about forgiveness. Esey ta prome cu nada, a prome, prome cos. Anto e di dos parti ta cu, um, nos tin cu corda cu nos ta mas di locual nos ta pensa nos ta. Nos, nos tin un pro, programming cu no, cu nan, cu nos a siña ku nos ta un hende ku nos ta nanse, nos ta krese, nos ta un traha, nos ta haña yu, nos ta kasa, haña un trabou, kla. Bo sa, pero nos no ta pensa ku nos ta ser umanonan ku nos tin e poder pa nos manifestá nos sueñonan, pa nos por logra nos metanan, pa nos por ta felis, pa nos sinti Mas ku felisidat, boso sa felisidat ta algu ku ta un espekto di e emoshonnan ku nos por sinti, pero tin hopi mas emoshon ku nos por sinti ku nos no tin ni palabra pa splika kiko nan ta. Bo sa, dus pa nos yega na e nivel ei nos mester ta na pas ku tur hende, pas ku nos mes, forgive nos, a nada dabo, it's ok, anto purba wak e persona ey, why are you treating me like that, it's all about love man, come on, let's give, give me a hug, what's going on, anto purba abo den yuda e persona bisa ok, anto bo ta put it back on that person with love, with empathy, cu empat, anto rei asina bo ta cambia e energia bo, so e cos mas importante ta cu nos, dus e persona, abo, ami, nos mester keda den un energia mas haltu posibel, pasobra ora nos ta den energia mas haltu posibel, einan nos por manifestá nos soñonan. Diripiente ora einan nan ta kuminsá tratá bo mas mihó. Ora abo ta felis, otro hende ta felis. Ora abo ta segur, otro hende ta bira segur. Dus, ta starts with you. Bo sa, Olga, inkreibel, awe mi ein ta me lanta ku netamente loke nos ta e papia awe. Mi no sa ku por ta mi tabata asina connected ku awe nos gesprek. Ayera hinter di e matraha riba nos workshop di How to Find You. Anto Netamente ta esaki ta loke tabata bin dilanti, e e e e ser bo mes, e abo, abo, abo promé, si abo no ta bon niuende no ta bon. Anto esei tabata algu sigur ku ayera mi a traha riba dje. Mi ta ayera mi a hinka mi earplug, anto mi a konekta ku tur tipo di meditashon, paso ora bo ta ora bo ta traha algu ku bo tin ku bai sirbi un hende e mester ta di amor, bo kompaña, e mester ta di energia, e mester di di e pensamentu di sirbi, di hasi bon. Anto bo ta papiandi asina bunita. Pa tur esnan ku ta sa en e awor aki ku ta bezig ta wak, souiso nos ta papiando ku un yu di Kòrsou bibá na Bèlgika, un holistic coach, holistic certified coach. E ta kontando nos awor aki over di su journey pa yega aki nanan, kon su business ta drai awor aki riba un eksperiensia òf eksperiensia di su bida unda ke tabata wòrdu di bully, e tabata yen, E tabata unhappy with herself anto con el a turn it around anto awor aki e ta yudando otro hendenan cual ta gewoon awesome awesome awesome. Um, Olga, ora cu bo ta scoge awor aki pa bo dicidi cu bo ta bay Miami anto bo ta biba eynan, anto berdad por ta e parti di e fighting um, den choosing something healthy anto gewoon di come e bida di e kosnan di diario, kon bo ta haña un switch? Pasobra mi ta imaginá anti awor aki tambe mi ta pidi bo tambe studionan di Follower si bo ta sinti ku tin un hende ku ta bezig ta bringando ku su weight, ku ta bringando ku e better lifestyle pa kome, ku si bo ta sinti ku hey bo tin un yu ku ta ku ta wòrdu di bully na skol ta great pa bo tèknan awor aki aden. Pasobra e informashon aki, e ora e ta hopi balioso pa boso. Kon bo ta skohe e ora? Ki ora despues di tantu aña ku bo ta wòrdu di bully, ku bo ta unhappy, ku bo ta in a fighting mode, love and hate relationship with food, with sugar, anto with yourself, kon bo ta haña e balansa pa bo skohe van no, right now it's about me and I have to change this. Kon bo ta haña e switch ei? Sí. Promé ku nada mi ta bisa ku nos a papia over di kuminda so, esei ta un di e partinan, pero Nos ta bai amplia riba tur un bes aki, pasobra mi tin, mi tin henter mi kop prepará aki, pero mi ke pende nan manera sinti un tiki kiko ta kiko promé. Sí, pero dus pa un sneak peek, ora mi ta tin problema ku mi kuminda, ku mi kurpa, ke eseinan, esei a bin kuminsá manifestá den mi relashonnan personal, den mi finansas, den mi den mi mente, den mi kurpa, den mi spira spiritualidat. Entonces el a kuminsá manifestá den hopi otro kos to the point ku mi ta tin hopi problema den tur e e partinan ei. Mi ta tin relashonnan hopi instabil. my finances weren't where I wanted it to be. Dus esta mi tabata tin too much ento it became to a point that mi no ta por mas. I was tired of being tired. Dus mi tabata kansá di ta kansá. Wow. Esei ta ègt ègt ègt the bottom. Sí, esei ta bòdem de bòdem. Anto nan mi sa bo hopi hende ku ta bisa ta binse ka mi òf mi klientenan ku ta bisa mi bo sa mi ta pasando den hopi kos, bo sa mi tin hopi problema, mi ta bisa bo sa e momento aki e bòdem ta ei nan e lus ta drenta. Nos hopi bia nos mester yega na e bòdem ei pa nos por krese. Si ami no a yega den e bòdem ei mi no lo por ta hasi alingin hasiendo lokual mi ta hasi, traveling the world, speaking with people, touching people's lives, Bo sa feeling amazing every day, bo sa obviously nothing is perfect, bo sa No, of course not. Human, we feel up and down, pero pasobra mep tabata den e dark place cu no ta por mas, teinan me cuminsa lesa, me cuminsa seek, mi di ok, con mi por cuminsa manifesta un curu pa saludabel, con mi por manifesta emocionnan cu Mi por sinti great. Kon mi por manifestá un relashon ku mi ke? Mi tabata sinti mi mi so ap at one point ku mi ta manera mi ke tin un relashon stabil, mi ke tin mi finansianan stabil, mi ke tin mi karera. Bo sabe so mi ta traha pa un kompania kasi sesenta ora pa siman, mi tabata traha tres dia fakansi pa aña so. Dus mi tabata hopi unhappy den mi previous job. a programa siña hopi derover dus mi mi ta bisa tòg everything was meant to be exactamente si me pasa den dje pero ku sosei hopi kos ei nan a yuda mi pa mi por hasi mi business awoki pero mi ta bisa el a kuminsha manifesta den tur kos mi ta mane kiko mi mester pa mi por yega na e felicidad anto ei nan mi a kuminsha studia siña ke mene sei tabata bo pregunta ke men felicidad kon pa bo yega na happiness kon si anto kon mi por manifesta Kon mi por manifestá mi soñonan? Kon mi por haña lokual mi ke? Mi tabata ke ta salú, mi ke ta mi ke tabata tin un un kurpa ku un peso stabil ku mi por mantené, ku mi por felis, ku mi por kome lokual mi gusta, ku bo sa ku mi no mester ta den un mentality of lack of of relashonnan stabil ku bo sa mi no tabata put that insecurity on my partners. Mi ta kier ta tin un business about for myself, dus mi a bai studia business, mi tin un masters in business, dus mi ta manera I have a masters in business but I'm working bo sa pa un compania cu no ta hañando e alignment aden, dus I was a little lost, dus mi ta manera kico mi mester pa mi manifesta, anto e nan mi a bai siña hopi over di quantum physics, physics, neuroscientist, anto e holistic nutrition ta linked with that, pasobra ora nos cuminsa come cuminanan cu ta bini di naturaleza, anto nos cuminsa elimina e cuminanan procesa, y nan e curva ta bay sinti su mes mas miyo, y nan a cuminsa sinti mi mas stabil, mas feliz di mi mes, mas sigur, mi ta manda hey, wara, wara, wara, e E er pa What happened here? Sí, e tea di nami e sentimientonan aki, no? Bo sa, dus, henter e kuya kuminsá kambia pasobra awor mi kurpa ta hañ, tabata hañando e nutrishon ke mester. Dus ora haña e nutrishon ke mester, obviamente hormonennan ta bin stabilisá, bo sa, tur e, tur e, e, bo sa, e estrogen, tur esaki nan ku nos ta el sikriet for de kurpa ta kuminsá stabilisá, dus mi ta mene hepa, dus holistic nutrition definitely is a fórmula pa mi por sigui, anto obviamente ora mi a siña kon pa bo kuminsá manifestá kosnan den bo bida, using law of attraction, law of vibration, tur eseinan, anto ya, ora mi tabata mas felis, so ya, mi tin, mi ta mira e Resultado di mi energia con esey ta bisa ta manifesta den mi otro book. Ora bo ta papia di holistic and well-being no, wellness, wellness, well-being, e parti holistico kico un hende tin o comprende pa nos por simplifica e mitologia ey pa nos tur Twenty Four Lovers nan. Ora cu bo ta holisticamente involved, den cu bo bida ta draai riba e arte holíftiko. Kiko bo ta komprondé bou di esaki? Sí, dus holistic ta bini di e palabra whole, ku ke men henter. Dus e ke esei ke men ku nos ta komiendo whole foods, dus kumindanan ku ta bini di naturalesa, ku a bini di tera, ku a krese, bo sa manera yerba, te, nechi, fruta, berdura, bo tin simiña, bo sa tur e kosnan ku ta bini di naturalesa ku no a wòrdu prosesá, dus is more of a whole

food and lifestyle. Awor, um, um, ya, un hende ora scucha e cosa, mayoria bia mi tiene neiging di pensa cu hopi bia un hende ta kere ora bo ta holistic bezig, of bo ta vegetariano, of bo ta bezig cu cosnan natural, e cosa mester ta basta boring. Dus ke men cu gewoon bo sa, no tin saus, no tin sucu, no tin, no tin spice, no tin nada, but that's not true. No, sigur cu no. Entonces aki ta un pregrunta cu, pregunta cu hopi di mi clientsnan ta puntra mi den mi health coaching program. Entonces mi ta mane, Cos ta boring, mi a pruba tofu, mi a pruba, mi por come nada. Mi ta mane, Ey, hepa, ta e lacking mentality cu ora nos mester abundance. Dus einan, esey ta e prome stap. Despues nos por traha pindasaus, traha bambisa, Cu ta plant based cu ta di nechinan bo sa organic cu bo sa no tin suca den cu tin of tin sucu di di honey dus sa miel of si no di maple syrup, agave, da dadel tur esaki nan nos por eigenlic ta un stuk mas natural again holistic cu ta bini di naturalesa cu nos por usa pa cuminda cu ta smaak masha dushi mes dus anto y nan y nan ta locual Ta e reason di kon mi ta organize events. Awoki nos obviamente cu local ta pasando mi por organize events, pero mi tin events cu mi ta haci coke les of cooking classes cu mi ta trece nos a chefnan di Merca bin Corsou bin siña hende nan con pa pa traha cheese cake cu ta traha di mi achi anto cu ta smak dushi cu tur hende ta mane wepa e coki e coki ta vegetariano of e coki ta vegan impos impossible nan lo cu kere pero Esei ta e punto no pa inova e manera di cu nos come na un manera saludabel pero toch e ta snak dush. Bo sa cu mas y mas awor aki mirando e crisis cu nos ta den dje ami ta kere cu e hendenan a gewoon turn everything around anto awor aki tur hende a bira kunukito dus tur hende ta bezig ta planta anto gewoon ta awesome ora bo mira gewoon cierto groepsnan cu cierto di nan bo tambe ta den anto con bo ta mira con e hendenan ta cosechando di nan mes cura E koe ta gewoon un kos inkredibel kon un krisis por turn everything around anto ku un hende por bira mas konsiente di eigelik kome mas salú, no? Òf òf òf kosechá pa bo mes por kome, kual ta un kos ku por ta promé nos lo a pensa ku, Oh no, we don't know how to do it, òf nos no tin e taim, òf ya, pakiko bai hasié lé anto nos por kumpr'é otro kaminda pa kom'é, pero tur e. Tur e berduranan, tur nan ta wòrdu dispuit ku pestisidanan, tur ta wòrdu manipulá. Dus tin tambe, ya mi sa si bosan sa, pero tin labelsnan ku ta wòrdu butá ariba, tin labelsnan ku ta kuater number, ku tin di nan ku ta kuminsá ku kuater, tin di nan ku ta kuminsá ku tres, tin di nan ku ta kuminsá ku nuebe. Nuebe ta orgániko to òf ta ocho ta orgániko? No, nuebe ta orgániko. Nuebe ta orgániko, but still organic but you don't know. Yes. You really actually don't know. Por eso, ora cu mi mira uh, un documentario di, um, na Netflix, na, di, de Netflix, di What the Health, I mean, enana gewoon, eta blow bo mind, cu actually you don't have a grip riba, riba lo que bota come, riba e manipulacion cu tin fo, actually you don't know. So, mas sigur bo pota di bo cuminda, mi te kira toch ta mas mi of no? Te sigur, anto no e parti di di salú so ku ta hopi importante, ku ora nos ta tra nos mes kuminda, bo sa nos mes ta zòrg pa no tin pesticida, ni insektisida, ni hormonas, mas hopi kos mes nan ta pone, si mes bisa awor lista nos ta kaba awor. Tin e kos, asta kos palabranan ku nos no ta ni komprondé. Komprondé. Sí, pero es esei ta e parti, pero tin di dos i di tres parti tambe. E di dos parti ta ku hopi hende no ta komprondé ku ora nan kosechá, E apel of e apelsina di mer kantu nan mand'e Kòrsou, e tin masha hopi dia mes ku el el a pèrdè su, e ta kuminsá pèrdè su nutrishon, no. Dus dus ora ein mal ke yega Kòrsou ku nos kom'é, el a pèrdè un siman, dos siman, tres siman tin bia di di di nutrishon. Anto e ta sientifikamente probá ku e kada dia ku pasa ku despues ku nan a kosechá ku e ta e no tin na energia di solo mas, solo mas, uh -huh. tur esei ta ba e nutritional value, dus ora nos cuminsa cosecha na Corsou direct, ora nos cuminsa come nos ta bai tin mas tanto energia, nos ta bai tin mas tanto, cosa e e nutricion cu nos mester, anto corda mas tanto nutricion, esei no ke men cu nos ta bai keda delega so, pero ami ta bisa mas nutricion nos tin, mas feliz nos ta bai sinti. Claro, bo bo health tambe, bo bo bo brain health, tur cos ta bai ta desaroya mas mihor. Sí, e korekto. Anto di tres parti ta ku ora nos kuminsá hasi un konekshon ku tera, nos ta hasi konekshon ku Mother Earth. Yes. Gaya, ku ku nos, bo sa, nos energia, nos ma, Mader Tera. Anto ora nos hasi e konekshon ku nos Madre Tera, nos ta bin haña hopi respuesta pa nos preguntanan di bida. P'esei, naturalesa ta asina tantu importante. Manera, mi ta duna boso un ehèmpel. Dia, mi ta kere ta un luna òf dos luna despues ku nos tabata den confinement, anto no tabata yen news aki aya, conspiracy theories, yen kos, mi tabata sinti mi tiki overwhelmed. Mi ta manda, mi tambe por. Mi a bai den forest, nos tin un forest aki banda nan. Anto tabata really beautiful day, sol lo ta shine, ta tin bon wer, anto mi ta cana, anto mi a gong bay perde den forest, pasobra mi ta gusta bay perde, paso ora mi ta cuminsa conecta cu mi mi intuicion pa guia mi, no? Pa mi answers to questions. Mi ta cuminsa gong tin un conversation with nature, you know, how can I do this better? How can, what's going on, you know, how can I be more Bo sa kon mi por kontribuí mas den den e mundu akí kon lokual ta pasando. Anto mi ta kòrda mi ta subi subi anto e sol a tabata hon perfèkt riba e e e e blachinan. Mi ta manera wow this is an abundant universe. Bo sa this is an abundant universe. Anto hou mi a sinti ku un un reminder ku hepa Ta kora abo ta sumo ta krea bo realidad. Ya, Nos ta krea nos realidad. Dus si ami por krea mi realidad, si ami por trese un tiki mas love, un tiki mas belief, un tiki mas inspiracion pa otro, esei por sigui bai pa e otro personanan, anto nos por cuminsa haci mane'e e como dice e effect cu e ta bai sigui crece no dus dus naturalesa ta haci coe cu nos e ta duna nos guia e ta duna nos respuesta nos intuicion ta bisa nos precies kin nos tin cu bel kin nos tin cu haci con pas bo sa kibi tin cu haci pa bai e next step nos intuicion ta bisa nos e coe ora nos ta conecta cu naturalesa E ta bira mas afiná. Bo ta komprondé mas mihó. Korekto. I ora nos kuminsá kosechá na Kòrsou ku nos mes matanan, guess what? We're connecting with nature, we're we're connecting with Mother Earth. Dus esei por habri hopi posibilidat pa nos konosé mas di nos mes, e wisdom, e spiritual wisdom, no?

Es e e palu nos ta na energia. Literally nos ta na energia di e palu. Si. Dus there is a concept about that like how. Yes it is. A mi a lesera to fan dar mi ta semper mishi no. Tin bia bo sa tin biahen nan ta kere bo ta loko pero oke mi ta mishi kon por lo menos mi ta mishi bo sa bo ta connect. Enton tin bia gewoon dadad e hecho di por ta ya. Nature pero bo bai la man mes hinka bo mes den e awa salu ei ground bo mes ground bo mes den e awa ei tambe ta hasi miracles. Yes sigur sigur anto vooral ora nos ta pia bouw cu e electric charge di e salu pasobra salu ta echt electric charge sigur sigur nos ta na Corsou nos tin e oportunidad ei pa nos echt parai. Yes nos ta gewoon blessed. Asina si sigur sigur. Yes. Pa tur esnan cu ta bezig ta check nos awor aki, si bo tin pregunta pa Olga bo por puntra esaki, bo por puntra den tur aspecto, bo por puntra di e parti holistico, e parti di business, tambe bo puntra di e parti, ki parti mas nan bo puntra abo? Over di bo bankrekening maybe not, pero nan por puntra abo si over di kico mas nan bo puntra abo, asina pa nan por cosa. Mi ta bay share mi seven steps holistic or health coaching program cu esaki nan por wak riba mi website. Sí, aki rato bo ta mandele tambe den nos live riba na por wak e. Sí, dus e seven stepsnan ku a yuda ami kura, anto lokual mi ta guia e personanan ta, promé ta mindset, dus kon mi por kambia mi mentalidat, mi mindset pa mi por logra mi metanan di salú, di bida, no ta, manera mi a bisa no ta ba di peso so, pero kon mi por logra kambia mi mindset pa mi por ta mas felis, pa mi por ta mas stabil, pa mi por reak reak reakshoná mas ku harmonia ku otro persona, pasobra tin biaora nos tin strès, nos ta reakshoná òf nos ta eksplod ku hendenan rònt di nos. Lo sa dus kon nos por kambia nos mentalidat? E di dos parti ta nos kurpa, kon pa nos konektá ku nos intuishon? P'esei ta importante pa nos hasi ehersisio, no ta si ta importante pa nos look good Sa, it's good to feel good, because when you look good you feel good, when you feel good you look good. Pero ora nos cuminsa conecta cu nos culpa, cu nos culpa ta bisa nos precies awor aki mi ke come un apelsina, awor aki mi mester mas awa, awor aki, ento e culpa ta bisa nos, no ta manera aki, ok, mi tin cu come tres bia pa dia, pasobra tur hende ta bisa cu mi tin cu come tres bia pa dia, no ta asina. Nos tin cu volg nos culpa, cada persona ta diferente. Dus not every diet fits everybody. Dus nos tin cu cuminsa listen to our body, entonces esta e coneccion cu intuicion. E di tres obviamente di cuminda cu nos papia di parti holistico, cu los awor nos cuminsa incorpora mas cumindanan holistic, nos por cuminsa conecta mas miho cu nos culpa. E di cuater ta spiritualidad, no ta religion, mi ke ta mi ke ta super clear. Sí, no ta cu religion. No, pero Spiritualidat ke men Kiko ta yuda abo konektá personalmente ku bo specific spiritual practices. Dus si abo ta bo tin bo religion hasi mas di esei. Konektá mas ku e religion ku ta ofre spiritualidat ku ta pa bo. Sí, ku ta fit ku abo su normanan òf ku bo needs nan. Sí, pasobra nos konektá ku nos spirit, nos ta konektá ku tur kos, nos ta konektá ku e sekretonan no, òf e wisdom ku nos mester pa nos por logra nos metanan. E di sinku ta relationships, kon pa tin un relationship. Oh ya, hopi hopi health coach no ta papia di relationships, pero relationship is Everything. si bo no tin, si bo no ta feliz den bo pareha, òf bo no ta feliz ku bo mes, bo no ta sigur den bo mes, kere mi bo no ta bai ta salú. No. Sa bo, bo ta bai crave mas tantu, bo sa. Dus relationship, anto mi ta bisa semper relationship with yourself is ta mas importante ku bo mes, ku bo stima bo mes. So ora bo ta yena ku bo mes, e ora ei bo por komplementá un relashon ku un otro persona. Dus relashon ku universo. Asina. Relashon ku universo, relashon ku bo mes i relashon ku otro. Finansas, manera mi a bisa, buska un trabou ku bo ta stima òf stima e trabou ku bo ta hasiendo. Tin bia Ta difícil pa nos tin un trabou cu nos no gusta. Yes. Pero ta hopi importante pa nos apreciá, pa nos por ta grateful Exactly. e trabou cu bo ta bisa cu na e momento ei pasobra tin un rason dicon bo ta einan. Tin un rason cu algo cu bo tin cu siña. Bo es beautiful. Pasanto nos mester embrace it. Dus en bes di keha tur e dia, ay no, mi no ta gusta mi trabou, mi shèf ta kiko, mi shèf. Ki ta pasando? Locual nos pensa riba dje, nos ta manifestá. Exactamente. En bes di bisa, ay mi no gusta mi trabou, bisa, Mi ta kontentu ku mi trabou, mi ta felis, bo sa mi mi por siña hopi kinan, mi ta bai ta e miñó persona posibel, anto i nan kos ta bin kambia. Mi ta mi ta bai konta un storia aki, ora mi tabata den pasobra mi ta traba pa un kompania di seguro na Merka ku ta basta famá, to mi a subi hopi lia den e kompania, bo sa managers, despròses analists, trabando ku VP's, tur eseinan. earning a lot, pero manera mi no tabata llena mi, pero mm -hmm. ta tin, ta tin un temporada como ta tin un chef como no tabata caí mi hopi bon. Bon, ok. Tabata mucho riba mi, too, too much micromanaging, hopi, e tabata hopi um, sarcastis. Wow. Tabata, tabata, tabata pega, tabata pega con um, ta tin un temporada como ta manera, mi también que pega con pero ta manera hepa, no, si mi vai focus riba ese, te si mi te vai manifestar. Exactly. Mi kier tin un bon relacion cu e persona aki, anto mi ta manera mi a splica prome cu e ta e ta tratando hendenan asina paso e tin problema. Dus, bo sa, dus laat mi purba dunele em empathy, mas love, mas cos. Anto tur dia ora mi tabata yega mi tabata manda bon energia pa pa e persona, bon energia, reza p'e, bo sa, manda, bo sa, good vibrations pa e situacion. Light, Light. light. Yes. It's your problem, sir. Yeah, exactly. Pero light, have fun with it. Sí. No estaba de one, two, three. It took me a while. Dus mm -hmm. uh, to get there. Pero tur día me estaba así, tur día me estaba así. Después, all of a sudden, na gewoon move en manera con otro departamento. Wow. You see what I mean? So sí. Eh, eh, when we're against something, nos está by sigui atrae e, e, e, sí. against, pero ora nos está in alignment with something, anto nos mané purba have that good energy, either of e persona ta cambia na manera de ta cubo, pues abo ta você está contento, feliz, na também te vira contento, feliz, of universo te bisa, ok, There is too much good uh, vibration going on. Abo te bai ayanan. Sí, yes. Go, go. Sí, eta, eta shifte, no? Eta shifte pabo. Ba como ne dus que men, eta, eta, universo ta escucha masha bon mes. Universo bo no tengo bise nada, bo ta gisinti, anto eta comprende. Anto ta pesita hopi importante pa nos, sa ku ora nos ta pidi un kos, eta sentimento tambe energia ku bo ta align bo mes na jeta, e ora eta sinti, que men, Si bo bisa berdad cu bo no ta gusta bo trabou, cu si bo ta si bo ta sinti ele cu asina un intensidad, claro que ta bay manda mas problema pa bo. Pasobra esey ta loke bo ta asking every day, every second, bo ta fi ta file cu tur bo entraña esnan cu bo ta pidiendo gewoon of bo ta bisando cu bo no gusta e mas. Kiemen ta esey ta comprende, ta esey ta manda, ta esey ta loke mi ta papia cu mi su twenty four lovers na hinter dia. Si, si, anto hopi hende mane pa bisa, pero Inan ta bisa ta kere ta loko nos ta of nos ta No, no. pasobra cosnan. Bo sa, pero un cos, e cogi ta scientifically proven, Mhm, this quantum mhm. physics, neuroscientist, tin enter un um, un organization na California cu yama Math, uh, HeartMath Institute, cu nan a haci henter uh, science behind con ora un perso- persona ta intencionalmente sinti amor, intencionalmente crea sin sin take loke into the circumstances so hopi hende sa mi ora ta dificil pa mi sinti mi feliz si mi tin problema como mi por como mi por sinti mi feliz si mi tin problema esta ta un pregunta cu mi ta hen hopi enton mi ta manera si mi ta comprende tin problema pero intencionalmente puntra bo mes con ta sinti si mi ta feliz si mi tin tur cosa nan cu mi con mi lo sinti enton esta ta un palabra cu of un pregunta cu nan ta maneha N sa mes ki felisidat ta sinti, pasobra nunka nan no a pensa kon felisidat por ta. Sí, nan a eksigí muchu di nan mes tambe, no? Nan no ta ni grateful pa e kosnan chikitu ku nan tin. Bo no ta ni felis ku e kosnan ku bo tin kaba. Bo ta ekspèkt much, bo ta ekspèkt more every day, every time. Exactly, mas i mas, nos ke mas i mas, nos ta pensa riba ok, mi tin ku tuma mas tempu pa mi por intenshonalmente sinti e emoshonnan ku mi ke krea. Anto esei na e proses ei ta e sending your emotions out to the fields, asina nan ta lei den quantum physics. Dus e fields ta e universe or bo sa quantum physics no, pero when you send your emotions out, ok, Awo ki mi ke sinti amor den mi bida, lo bo ta manda e amor, aunke bo no tin amor den momento ei of bo a pleita of kiko pa, bo ta focus riba e amor ku bo ke. Anto ora bo a hasi esei, un energia, bo ta manda energia na e field, anto e field ta trese back pa bo. Esei ta e scientifically proven, HeartMath Institute dot org, se personanan ke wak lo. Nos ta, nos, bo ta manda el e pa nos aki rato. Tambe di mes nos ke sa ku nos studionan di Voorlovers tin. Si bo ta gusta i bo ta haña interesante e kombersashon aki ku nos tin ku Olga i Job, ta grei pa nos por haña un par di kurason di bo, Cora Sher, Corda Tech, e hendenan sigur ku mester di e informashon aki, bon praktikamente di mes. E ta importante pa bo sa, ami ta keda promové coaches, mi ta keda promové ku tin ayudo, tin bia nos na sintá den un situashon, den un dark corner, anto nos ta kere ku ta gewoon problems ku problems ku ku no tin solushon. Anto semper, semper, semper tin un coach, un hende ku bo por tene su man, anto bo por bai kuné. Anto tin bia bo tin un hañ'é, pero ora ku bo ta pidi universo tende mi mester di un hende pa yuda mi sali for di esaki, e por ta ami, e por ta Olga, e por ta Gwen, e por ta ken ku ta, esaki ta loke nos ke logra ku e plataforma, nos ke gewoon pa bo por tene na un hende su man anto sali for di e darkness ku bo ta den dje, paso tin solushon pa tur problema. Laga mi konta bo un kos Olga, chikí chikitu, mi tin dos hende, Mi tin Swinda, mi tin Mamita. Mamita ta un persona nasha negativo mes. Ke men e no tin trabou, e tin kuater yu, e ta reklamá, reklamá, reklamá tur dia. Mi ta tende algu ménos bon di Mamita. Mi tin Ros, mi tin Swinda, nan mi bisa asin, Swinda ta un hende sumamente positivo. Ke men Swinda tin, ta mas pió ku Mamita su situashon. Ora mi chèk ku Swinda, mi ta bisa, ey Swinda, kondá kubo? Ey, great, bon! Kon ta? Bon, di ku ne bai e trabou? No, pero ta bon no. Kon ki mi di ku ne an tokó bai ki e yunan? Ah, e ta nan ei. Nan ta, nan ta bon. Mi di ku ne kua para ku e sun. El a pleita na, el a bringa na skol. Si, el a bole a bringa na skol, m'a bai awe, pero ai si, nos ta deal ku e de. Ke men e situashonnan no tin bia ta mas erg den un otro hende su bida, anto tin hende ta look the bright side di e kosnan ke men e señor aki ayer el a kabi epi bisa mi ke el a kabi haña trabou. El a kaba di haña trabou pero mamita ta hinter di e ta bisa ku e no ta gusta su trabou ku e tin. Bo ta kon manera esque men tin e balansa unda ku bo mester tin e parti di di mira e parti positivo di e kosnan. Hopi bia nos ta keda den e den e negativismo, negativismo, negativismo. Anto actually, Olga, mi no sa si bo ta bo ta di akuerdo ku mi, pero te ora ku bo no kambia e mindset ei, nada no lo kambia den bo bida. True of not true? No, sigur sigur, bo ta on on right spot cu esey. Pero mi ta bisa cu hopi bia hendenan tin miedu di pensa positivo aunke nan tin un situacion negativo. Pasobra nan ta pensa cu nan mester, si pasobra, pasobra nan ta pensa cu nan mester pensa negativo pa por duna forsa na e situacion, pa por duna realidad na e situacion. Of pa ta victima bo ta kere. Si, si. Of pa laga hende sinti, of por ta nan ta buscando asina e ayudo den hende. Con, con mi tin wak e? Pasobra un hende cu. Ta negativo tur dia trobe ya di mes klar bo ta si bo ta kustumbrando kuné e ta el a bira bo pattern di bida tambe no e ta un habit dus pero di kon un hende lo no lo mira por ta e bright side di e kos kon kon kon abo lo bisa un hende ku ta feel su reality anto ku ta traha riba su future reality kon bo por balance e kon ei? I kada persona ta diferente anto bo a bisa ku bo sa programming dus hopi bia nos a kustumbrá òf nos a tene nos amistad no nos famianan Reklamá, dus nos tambe tin ku reklamá. Dus e ta bira un, un, un, bo sa, un, e ta kontagioso. Dus pasobra mi ta tene nan ta reklamá, ora nan tin problema mi tambe ta kuminsá reklamá, dus nan ke justify, dus nan ke hustifiká ku mi tin un problema, dus mi tin ku sinti mi malu òf mi tin ku reklamá pa mi por hustifiká e problema, pa hende nan por tende mi, ke asina. Pero guess what, ora nos ta positivo, aunke nos tin problema, nos por share nos problemanan tòg. Esei un ke pasobra nos tin Nos ta positivo ke men ku nos ta ignorá e problemanan. Anto esei tin hopi hende miedu. Esnan ta bisa, ok, si mi ta positivo, esei ke men ku mi aseptá mi problemanan. Mi ta aseptá ke e ta ei, si mi ta positivo. Bo sa, anto ta un miedu. It's a fear. Again, lacking mentality. Dus, bo sa, anto hendenan tin ku komprondé dikon ta importante pa sinti positivo Aunke bo tin problema, pasobra ora bo ta sinti positivo, einan bo ta bin kuminsá aktivá e energia pa bo kuminsá manifestá lokual bo ke, lokual nos a papia anteriormente. Entonces, ora nos tin, nos sa ku, hepa, tin un rason dikon mi mester ta positivo, ya mi kosnan ta kambia, esei ora ta e motibu, ta e why. Ora nos sa e motibu, e dikon, esei ta bai duna nos forsa pa nos hasi e kambionan den nos bida. Entonces, ora nos tin ku tene kuenta ku esei ta bin di miedu, Ora bo ta positivo, esei no ke men ku bo aseptá bo problemanan. Ora bo ta positivo ku bo problemanan, esei ke men bo ta dunando bo mes un oportunidat pa habri pa otrun solushonnan por bin pa e situashon. Interesante, bèrdat? Sí, anto ora mi ta traha ku mi klientenan, bisou mi tin un diferente manera pa mi traha as a coach. Mi no ta duna konseho mesora, mi ta puntra hendenan sierto preguntanan Cu nan mes ta mi realisa, eh eh, mi, nunca mi pensa erover, no mi pensa, yes. ah, entonces nan mes ta el solucion di di con nan ta pensando así, ni di con nan tin miedo, of di con, dus, that's what's going on. Olga, bo sa, e cos cu bo ta bisa ey di mi no a pensele, of mi no a pense, bo sa cu, uh, mi ta, di mes mi tambe tin diferente hende cu mi ta scucha, cu mi ta, uh, mi ta yama mi mes coach, mi ta con guia, um, Mi ta haña hopi ku hende ta bisa mi, bo sa su Leika, bo ta bisando mi un kos aki nan ku nunka mi no a pensa. Sera ku huou nos komo hende nos ta muchu bezig ku e day a day routine ku nos no ta buta un espasio pa nos pensa? Mi ta hinter di mi ta pensa, mi ta try to not overthink pasobra overthinking is not good, pero mi ta mi ta think about future about kiko mi ke logra about visions about my goals kon mi por yuda kon mi it's about thinking about um bo sa elevate bo sa kon elevate nos mes ke men ta bezig ku kosnan gewoon ku por nifiká algu den su bida anto bo ta think about a lot of things klaro ku bo ta think riba bo mes situashonnan na kas anto how are you going to do this kon bo ta bo ta tres un solution p'e koe pero People don't think about anything. No, they're just Ora gonna por- do this to them. Ei gewoon pregunta na mane mi- ma ma ma bisi un muchi muhe poco di hende bo no a a consider pa bo skibi un un lista di e cosnan cu bo ta gusta, e cosnan cu bo lo tin gana di logra aki un aña? Oh no, mi no mi no a pens'e. Ke men mi ta pensa, why? Why? Ke men bo mes su bida no ta belangrek, bo mes su soñonan no ta belangrek, bo mes su logronan no ta no ta belangrek. Where are you? Unda bo ta den hinter bo bida? Unda bo ta? Kiko bo ke logra? Bo bo bo ta mi ta sinti ku nan no ta alou nan mes di por ta mihó, di por desaroyá. Mi sa ku bo ta mak men esei tambe. Si, si, sigur. An e kos ta ku, bo sa, nos mes komo persona, persona tin bia nos ta muchu bezig ku lokual nos tin ku hasi. Nos tin ku hiba yu skol, nos tin ku traha, nos tin ku. Pero ku años ta pasá bo forbei aki asina aki? Korekto, anto p'es, Wou! p'es, anto p'esei mi ta bisa ku ta importante pa tuma tempu ku bo mes. Tuma tempu di e sinku, mi ta bisa semper, di kuminsá di e sinku minüt pa dia ku bo no ta hasi apsolutamente nada. Bo ta sintá Bo ta relax, bo ta focus, bo por sera bo wowonan djis. Bo sa sinti amor, wak, look what's going on, pudi ser bo no ta sinti amor, por tabata bo tin miedu, pero di, that's the moments that bo ta, bo ta conecta cu bo mes, anto eynan bo por tin oportunidad pa comenta cu bo intuicion, pero awendia ta go, go, go, go, go, go, go, go, go, anto e, e curba ta cons, constantly under stress, bo sa, anto no, ora nos no ta Ora nos ta duna too much energy out there is too much output dus nos ta pone too much energy out pero ora nos ta sinta nos ta relaha nos ta nos ta conecta nos por hasi di tecnicanan di respiracion meditacion oracion whatever works for you pero ora nos ta slow down nos ta tuma dies cinco minut trinta minut si bo ke un ora whatever works for you pa bo conecta cu bo mes y nan kita pasa nos ta haya energia back den nos curpa. y nan nos ta den informacion, universo ta bisa nos tal y cual, tal y tal cos bo tin cu haci, wak Studio 24 a bendia bo, so awe tin un cos special pa bo, bo sa dus y nan bo ta den tur e indicacionnan unda bo tin cu bay, pero ora nos ta on the go, on the go, on the go, output, output, saca, saca, saca energia, nos ta perde, nos ta sali, nos ta bashí, nos ta keda cu un bashí, pero otro cos tambe cu nos no a echt siña, over di escos aki na nos scolos, un siña di esakinan ta ora ki now now little by little mundo ta cuminsa awakened, hendenan ta cuminsa papia, hendenan mane nos ta cuminsa bosa come fo fort, Bo bosi for a si anto pero e core e ta basic nan di un hende su bida, ba como des mane ami ta consider mane scol ta gewoon un un un Skol ta traha pa nos fail, bo komprende, komo humans, komo hende. Nos no sa kon pa deal ku sèn, nos no sa kon pa deal ku otro, nos no sa kon pa bai traha un bida. Nos gewoon tin ku bai skol pa nos por haña un diploma, pa nos por haña un trabou, anto kumpra un kas, anto tin un outo, anto yega bo mes ful na debe. Dus esei ta e kos, pero nos no a alou nos mes, òf nan no a alou nos pa nos konektá ku nos mes, pa nos sa kiko ta nos fearsnan, pa nos sa kon pa deal kuné, pa nos sa kon pa deal with money. Hopi empresario wòrdu ke ta fail. Oké, failing is good, mi ke mende yu di ei, nan bo ta siñando hopi, bo ta siña, pero si nos tabata tin e básiko di how to manage money, how to debate, how to, pa kon pa bo negosha, Nos por a spar nos mes hopi hopi doloi kabes finansieramente pero tambe eksperiencianan ku gewoon tin dja a kosta hende bai será paso nan no tabata sa. Dus mi ta kere ku nos nos ta bezig ta ta ta ta perdiendo òf ta laga hende pèrdè e e e e vaardighedennan ku nos tin, e potential realmente di di ta hende riba un mundu, nos ta perdiendo eseinan dor di Tòg alineá nos fokus riba otro kos. Aardrijkskunde, biologie ta importante, hopi importante, but e no ta importante mesun kos ku eigenlik por ta por komuniká ku otro. Tin muchanan ku no por ni ekspresá nan emoshon. That's important. Arte, Cosnan cu ta echt realmente importante, si bo no sa con pa deal cu hende, bo no ta bay sa con pa deal cu bida ora bo caba cu scol. Bo comprende? Dus, ta so, corta cu cosnan con, cosnan primordial. Olga, ki bo ta pensa over di yoramento? Tin hende ta gewoon, nan ta vertict cu nan ta bisa gewoon, Nos no mester yora, of, Bo sa kimen, nan ta, nan ta cold, nan ta cold about feel pity pa nan mes. Kimen nan ta asina estresa pa nan ta Full bon cu nan ta lubida cu e parti humano, e parti di e parti femenino, e parti masculino, e parti masculino ta domina totalmente, e parti femenino no ta haya espacio di di cosa. Ki bo ta pensa over di yoramento? Si, si. Mi ta comprende cu cierto persona nan nan manera di uit nan mes pa nan saca e emocionnan cu nan ta sinti, nan mester yora. Tin bia nos mester saca nan, nos mester saca e emocionnan tin bia ta via yoramento, tin bia ta via di gritamentu por tabata bo mester grita bo pareha pero por tabata bo tin e gewoon respira ta kisa bo ta hasi bo breathing techniques bo ta saka e emocionnan afo di bo kurpa pasobra bo ta purging na mer na ingles tin un palabra purging ku ki min bo ta saka afo bo por yora o bo bai tualet bo por bo sa domi biaha ku e ta manifesta erg ku bo ta saka pasobra bo ta asina stress ku bo kurpa ta elimina algu no of bo ta grita of bo ta hap o sa of tosa, whatever that is, pero bo ta bista eliminando, sacando energia for your, for your curpa. Um, obviamente tu, tu tin hopi balansa de vida, dus nos importa llora, llora, llora so pa tur cos, so, tampoco, tampoco no? Sí, tampoco no ta balansa, pues so, eu no. resi que men, esa é uma indicação que bo não sabe como manejar bo emocionan, que cada coisa bo ta vira llora. Ou me ta compreender se bo, bo ta tin pérdida, ou ainda fallece, un kos, nos ta tin un temporada ku ta importante pa nos grifo, so si nos wanta tur kos paden, nos hold everything inside, kerende ku si bo no heal e parti ei, e ta bai sigui manifestá dies aña for di awoki, binti aña for di awoki, den bo yunan, den bo sa trabou a. Dus ta importante pa nos tuma e tempu pa nos grif, pero ora nos ta tuma e momentu pa nos grif, kòrda ku no ta Yora yora so heheheh so pero corda cu nos mester hanja tambe. Sí. E hanja lo cual nos bisa saca output en input nos tin cu hanja respira hanja e energia cu e universo ke dunabo cu Dios ke dunabo e amor cu ta isisti e e healing cu ta isisti tin diferente stream stream of energies going on, no? Anto ora nos con, cuminsa conecta cu e stringnan y nos por haya earey un alivio pa e, e, e emocionnan cu nos ta sinti n'e momento ey. Anto ora ey, nos ta earey nos ta haci un periodo, por dice, di yoramento of di griva y anto despues esey ta bin yu, yuda pa cura, no? Pero si ta un hende cu ta bira yora pa tu cos, tu cos, tu cos, definitivamente no tin balans ayinan tampoco. Exactamente. Lo mester tin mester di un coaching of sa un un tera terapista pa proba tur cosa. Un pregunta ma cabi haya Olga um, ba indica anteriormente cu um, dieet di un manera of otro e persona keke sa ke men eigenlijk dieet no ta bon. Correcto. Sí, paso di Yates, paso di Yates que men elimina. Dus, kiko nos no por come? Enton, ora, ora nos no por come algo kita pasa, nos kurpa no ta yando nutricionnan suficiente ki mester. Mm -hmm. Para bon, pa e metabolismo trabon, e, un metabolismo halto ke men ke ta bai kima vet. Pero pa e kurpa tin un metabolismo haltu, e mester tin e nutrishon, vitamin A, vitamin B, vitamin C, potassium, magnesium, all these types of minerals ku ta bai yuda nos kurpa su metabolismo ta traha mas haltu pa e ora ei pa e kima vèt. Dus di ei, dus di ei ke mi ta eliminashon, pero ami ta bisa ban kambia e palabra i hasi e lifestyle, un lifestyle ku bo ta agregá, kumesa add value, add, think about of pensa kiba bo por kumesa agregá den bo den bo ta yogue e pone mas berdura, mas fruta, mas cumindanan cu nos a cosecha, nechi, dadel, simia, tin así, bo sa cosnan cu ta bini di naturalesa, granosnan, nos a tin hopi granos pasobra quinoa, buckwheat, amarant, millet, cu hopi hende no sa derover, granonan cu tin masha hopi vitamina mes anto halto den proteina. Awor e resei ke men ke men a seki men un diet no ta bon pero e repregunta ta bira kon mi ta hasi pa mi baha di peso? Kiko abo lo konsehá e ora ei? Ami ta bisa semper pa ta baha di peso obviamente agregá e kumindanan ku nos papia di dje e holistic nutrition pero mi ta bisa den un kur pan ochenta por shento ta kuminda anto binti por shento ta ehersisio nos por hasi as much exercise as possible pero si nos kome sigui kome malu nos no ta bai baha di peso. Bo komprende? Anto obviamente si nos kuminsá kome mas natural posibel, nos a kuminsá e ochenta por shento ei ta bai um kusá ta bai ful get fulfilled as much as possible ku e ora bo ta bai baha di peso. Dus ami semper ta bisa abs are made in the kitchen. Dus bo bo muskulonan bo Músculo. kurpa bo bo bo lokual bo ke ta traha den kushina. Esei ta e promé kos, e dus ta ochenta por shento ta bo komementu. Um anto de kuminsá eliminá Kumindanan prosesá ta kuminsá agregá kumindanan ku ta bin mas di naturalesa. Oke, otro pregunta, tin e perspeshon òf e parti di e kos ku nan ta bisa ku ora bo kome tu klin, tu hèlti, ta parse manera bo tin hàmber konstant. Ke bo ta pensa di e perfekshon ei? Esei ke men ku nan no ta hañando sufisiente balansa den nan nutrishon. Pasobra si nan kome berdura ku fruta so tur dia, anto nan no tin e proteina di nechi òf e proteina di greins òf e fiber. Obviamente nan ta bai tin hamber, entonces nan ta mai ta den un Un deficient nutritional level, des ku nan no ta hende sufisiente vitamina ku nan mester. Pero si bo kuminsá a inkorporá grains ku tin hopi fibers aden, esei ta yuda pa bo ku bo stomak ta keda hopi mas largu bien, ku bo no ta digerí e berdura ku e fruta demasiado lié, ku bo tiki tiki e kurpa ta digerí. Tin manera batata dushi, bo sa obviamente nan ku ke body peso mi no ta rekomendá nan A si bo ta ta dushi mesora, bo so tin hopi starch aden. Pero si bo ta wene ku ke kuminsá mantené, bo ta kuminsá inkorporá batata dushi. Pero batata dushi tin hopi vitamina aden, hopi mas mihó ku ban bisa e pasta blanku ku ta unrefined. Sa kon? Dus mi ta bisa tiki tiki kuminsá implementá esei anto nan por yega na nan meta. Oke, otro pregunta, mi yu tin ADHD. Con mi por help out esaki cu nutricion pero tambe ke parti balance? ADD ke sekemen cu tin hopi chemicals cu ta trentando den mucha of e tin hopi chemicals di pasado cu ta di di vacuna of cosa di cierto cosnan cu nan haci of pollution nos sa nos curpo mester ta constantly detoxing dus ora e persona tende e palabra detox nan ke miente cu ay mi por come mi mester bebe juice henter dia esey Esei ta a part of detoxing, pero detoxing ke men ku nos kurpa ta constantly eliminating e chemicals nan ku nos a absorbá den den temporada di nos bida nan, no. Anto e hopi bia manera e blachi bèrdè nan, manera spinazi, no basada no kròp sla pasobra kròp sla no tin masha vitamina kompará ku otro nan, pero bo tin collard greens, bo tin kale, bo tin spinach. Kale ta hopi bon, no? Kale ta super bon, no? Tur e blachi bèrdenan tin chlorofil aden, anto e chlorofil t'e koló ku ta duna nan bèrdè. Anto e chlorofil tin indoltricarbonol aden, anto indoltricarbonol ta un un mineral, esat un compound ku ta yuda e lever limpio, pasobra lever ta manera un koi shushi pero nunka nos lo ta saka shushi afó. No, ta un abuso tambe no, mester ta sake'e un dia tambe no. Si, mester ta saka shushi tò, si no ta keda bomba, keda hole stinki, despues ta saka e kimikonan bèk den kurpa. Dus ora nos cuminsa come blachi berde nan nos cuminsa elimina, cuminsa detox, saca afue de curpa e quimicosnan. Portanto tin hopi yerba cu pode ser tambe, pasobra mi tin hopi di mi productonan tambe mi na yerba, mi ta na damiana, trifala tambe cu ta yuda detoxify e curpa. Pero mi ta bisa cuminsa focus mas riba switch e yu from process to more holistic. e si ta prome kos ku ku ta pasa ku e. E pensamentu ku pa bo ta holistic, pa bo ta vegan, pa bo ta mas healthy, eating clean, ku tur e kos nei ta mas karu ku normal. True or not true? That's a question I always get from e clients. Olga, ku ki es lifestyle aki ta muchu karu pa mi, ku mi ta hasi? Ai no, no por no aki, bo sa. Esei ta promé promé pregunta ku mi ta hende. Mi ta bisa, mi ta duna nan mi eksperiencia kon ami mes a testa su mi mes ora mi a go organic, ora mi tabata un dia den un di dianan na Merka ku mi a bisa ok mi ta fadá di subi ba subi ba, anto mi ta mane einan mi a mane realize ok mi kurpa tin muchu hopi kímiko aden, ta p'esei mi ta sigui kreef e suku, mi ta sigui kreef tur esei nan. Paso pero es too much chemical, so chemicals mm -hmm. wants chemical. Dus ora me ta manema gewoon clean my pantry, me saca tu cosa voor, me comienza poner tu cosa organic, en tu me comienza comprar tu cosa organic, pero e primer tres luna na me test het al, me test, oké, okay, me ta comprar tu cosa na organic so, e, um, e, e, inderdaad, na e casa me tabata paga hopi mas, compará, cu ora mi no tabata cumpra organic. Pero lo cual, lo cual a mi discover ta cu pa luna mi tabata gasta hopi menos ora mi tabata cumpra organic overall. Pasobra mi no tabata para aki cumpra chocheria, bay kico, bay cumpra kico. Bo sa pasobra bo ta come yen chocheria ora bo no ta comiendo healthy, toch? Bo ta un bolo, un kico, un mengele. McDonald's. Sí, un drink. Ok, bo sa, dus, sí, dus e tres dinan tambe ta, nos tin ku wak, e sí tambe den nos budget. Add-on, eh, sí, ta add-on. Ta karísimo, kiko kse kada be nos tin un kome afó, kiko kada be, bo komprende? Dus, mi ta bisa, ok, inderdat, i nan nos por balans'é ku, ok, bo ta kuminsá kome mas organic, pero bo ta bai kumpara, kumpara yen chocheria mas, esei ta e promé un. E di dos ta ku nos tin ku kuminsá invest E ta mira, mi ta si ai loke aden, entonces mi ta mira e as an investment initially. Dus si bo invest awoki den bo salu, aki ratu ora bo no bo no sufri di e e e malesanan bo ta spar semper. So ora bo tin malesa, bo haña kanser, bo kiko, ata bo ta bin paga yen bisat doctor's bills, bo tin yen gastu, bo sa bo tin kumpra kosnan spesial pa kura, so bo ta gastando hopi mas sèn den un latu. Dus mi ta bisa it's an investment before you you get sick. Bo bo cuminsa come mas natural. Anto e otro manera pa sparsé mi ta bisa cuminsa cosecha. Mi no sa bisa of cuminsa yama bo farmers nan bo ta haña cos mas natural, mas biño prijs, bo ta spar bo seng. Bo sa, dus ami ta awo aki san pa luna mi ta Gasta mes un tanto cu bo misa antes cu mi tabata come mal. Juist, bo hinca un baba haña e balansa eigenlijk den con cosa tin enta come tambe dimas, tin enta wak come cu wowo. Bo con mane den mes bo tin cos den cas, bo comel y al claro cu bo tin bay cumpra cos atrobe. Si, correcto, nan to danki Dios pas bo menciona e seco. So ora bo cuminsa come mas organic, mas biologisch, mas cosnan natural, bo curpo no ta crave tanto mas, pasobra bo ta dune tur e energia y tur e nutricion cu e ta tin mester den e cuminda.

ba pasa cu tabata un bad experience enton awor aki bay inclui como parti di bo trabao anto awor y ba menciona cu bo tabatin bo mes liña dus den e cas aki nana awor aki bo no ta ni coach mas so bo ta ba bira entrepreneur tambe anto ba introduci bo liña conta mi un tiki di bo liña anto kico e por haci pa nos student followers nan pero tambe gewone hendenan cu ta usa bo bo productonan kieta. Tin m'a cuminsa bira hopi benieuwd ora m'a cuminsa travel. Mi ta tin cuater aña cu mi tabata un digital nomad. Dus mi tabata literally travel, working online, bo sa, coaching, coach, keseynan to. Ora m'a cuminsa travel den, bo sa, m'a biba seis luna na Asia, enton m'a cuminsa discover masha hopi herbs, herbs for this, herbs for that. Ora mi tabata na Nepal den Himalayas, mi ta papia cu herbalists, entonces mi sa mi coki ta pakico. Mi ta wak, I've never knew about that. Dus Mi a cuminsa collect little by little mi cosnan door mi di boso aki cu mi lo haña create pa trece esakinan pa mi pais Corsou boso a paña por trece cosnan cu mi a discover anto de tiki tiki mi a cuminsa boso a colecta anto de mi a cuminsa create my product line pero mi tin un par aki nan mi no tin tur pero mi tin un par aki nan mi tin e trifala Sa yu ta un herb ku e ta bini Nepal, dus di Himalayas, anto e ta yuda pa bati peso. Esaki ta yuda. No, anto mi mes ei dje. So esaki ta yuda ku cravings, esaki anto bo por use di. Wow. E ta holi manera e komino, ta manera un komino. Ok. Esaki nos nan a sobra masha di dje, dus si e nenan kie mi ta rekomenda bai wak e. Pero na unda na boba aki na Corsou? Dus mi productonan ta na Aziza Health Store. E ta un health store cu ta tegenover di Centrum na Mahae. Entiendo. Anto e tur mi productonan ta exclusively na Aziza Health Store. Anto e siman aki nos a nos a introduce un producto nobo, un beetje mi ke loke papia di esei tambe. Pero einan nan por haya mi World Travel Collection anto plus otro productonan cu nos ta bezig cu nan aki na Corsou. Great. Leuk. Ke mas bo tin? Den mi tin Damiana Tea. Esaki ta pa tur e nan ku ke spice up nan love life, si bo ke sui bo un do. Bo ta skibi tur e konan ke abarata den e chat, no? Ke men pa kiko tur ta, saka potrèt, buta riba, bo mes sa sabi. Ora ami por respondé nan de konan ki hende nan ta bira antusiasto, nan ta kuminsá puntra mi. No worries, no worries, mi ta hasi así. Dus e Damiana ta hopi bon pa e nannan ku ta sufri di hormonan. Dus, bosa ora nos hormonasnan no ta stabil. Desbalansá total. Si korekto. Ban bisa si bo ta hende ku tin problema ku menstruashon òf ku salimentu na estado damiana ta yuda masha tempu ku bo mes i e ta pa hende hòmber. Pues si hende hòmber ke spice up nan love life, nan ke haña mas. Nan ke wanta un tiki mas. Nan ke wanta, si. En ves di bini en sinku minüt. E ta yuda nan. Mama, a bisa mi prueba seiba de parte di e herbs ainda. Pero mi sa ke ta yuda ku potency. Dus si bo ke logra mas erekshon of bo sa bo tin problema ku esei, e damiannan ta yuda. Ok, tuma nota, tuma nota ladies pa bisa e manernan. Pasa na Aziza. Si. Anto Eri pasa kumpra esaki. Ki mas bo tin? Pues mi tin esaki, esaki ta un essential oil, mi ta gusta hasi mi essential blends nan, esaki bo no ta mira e masha masha bon pero bo tin, bo tin rose, mi tin rose petals aden, rose petals esaki, dus rosa nan ta nos por come, nos por usa pa recept, antiviral, antibacterial, um e ta yuda tambe ku e parti hormonal. Enton essential oil aki ta yama women xr, dus esaki si ta pa hende muhe so, a ban bisa si bo tin mood swings, bo so bo biau mood swings, tin te make ku hormonnan, pero esaki tin tres manera ku bo por use, bo por òf bebele, dus bo pone den bo te, hende nan ku no por guli nada nan por pone nan den nan te, ta certified organic pa use, Of nan por por hunté, bo a bisa nan por hunté na nan barika, nan por hunté manera perfume, pasobra asina tambe e kurpa ta absorbé den e Sí. den e skin, pasobra e skin ta you know the biggest organ that exists. Anto e di tres manera ta si nan us'é den un diffuser, dus den un ner- Sí. diffuser, nebulizer ku nan por pone aden, Nan ta puntrami kinan si na Hulanda nan por aña el en a unda nan ta aña na Hulanda. Nan lo por contact mi anto era emi mes ora y lo por ship pa nan of si. Pero si lo ta posibel. Yes, ok, lo a keda te ora nan ta tuma contacto cu bo. Anto mi tin esaki cu ta e butterfly tea flower esaki ta bini Thailand. Esaki ta un flor lila, e ta un flor natural, anto ora bo pone den awa cayente bo treke e ta bira mane un blauw hopi skur. Anto locual ta pasa ta cu e Esaki ta si bo kurpa alkaline. Un kurpa alkaline kanser sèmpere por por biba den. Anto e magic, esaki ta un magic flower. Pasobra ora bo pone lamunchi. Koe a mele? Koe a me? Butterfly, pone un butterfly. Pea flower, P-e-e-a flower. Esaki ta bini di Thailand. Esaki ta famoso na Thailand. Bo por us'e pa den kushina. Mi tin yen recept riba mi website ku mi a traha kuné. Ku ta un natural coloring ku bo por duna bo bo. bo cakes cu bo cosnan. Pero e cos mas interesante di butterfly pea flower ta cu ora bo pone un lamunchi, ora bo primi un lamunchi den dje e ta gewoon cambia color di blauw bay bira lila. Mi bon manda Wow. e video esnan pasobra mi tin un video scon mi ta A demostra leuk, si. Pero esaki ta masha dushi mes, bo por traha cocktails cu ne, anto e tin masha hopi health benefits. Anto si e nan ke informacion, ah, basada ki tur health benefits nan tin, riba mi website mi tin e products, my products tab, Cu mi tin informacion di tur e productonan. Master. Con nan, bo sa ki nan turan ta haci, ki ingrediente nan tin, ki tur nan por haci cun nan. Entor e, e siman aki nos tin un producto nobo, un mineral cu ta plata. Bo ta sa cu bo por a bebe plata pa subi bo. Plata? Plata? Plata. Yuda mi. Aha, bisa mi. Plata, silver. Oh! Si, colloidal silver. Dus colloidal silver, silver ta un mineral. Si, mi a tende dice, ma e berdad mi a yegi bebele tambe. Si. Dus colloidal silver ta un silver, un mineral cu ta existi den nos ambiente, den nos cosa, nos airu, den nos awa, nos tera, pero cu tempo nos a perde e mineral ey fo'i di nos tera, fo'i di nos ambiente cu tur e kimiconan cu nos a introduci. Nos a introduci casi setenta y siete mil kimico. na mundu a wòrdu introdusí fo'i mil nuebeshents setenta. Dus nos tin hopi kímiko, dus hopi ta pasa e mineralsnan a ba, anto kímikosnan a subi. Pero tin hopi kolor di e silvers na merkado awoki, pero e silver immune product di nos no ta meskos ku otro kolor di e silver. E diferensia ta ku nos ions, e silver ions, ta protected, e ta protected ku e ta e no ta afektá nos enzymes òf nos cells den nos kurpa. So por a tin hopi research ku ta demostrá ku Colloidal Silver por afektá nos enzymes, nos probiotics, nos good bacteria. Sí, si bo bebe di mas sigur. Sí, ku por afektá. Anto en regular e silver, Colloidal Silvers nan ta ten thousand parts per parts per milliliter, dus ppm. Dus per di nos ta binti mil, anto di nos ta coated. Dus ora e no tin effect na enzymes, na anti, na nos probiotics. Dus e curpa por absorbel e hopi mas mihó. Doe het steen. Fight the bacteria anto eliminate it. Anto un hopi aña an prome ku antibiotic a existi ta Colleldio Selveran tabata usa na mundo. Ki ora nos ta usa ele mas bien? Ami a cumpre ele na un di e luganan aki nan, nan tabata mas pa gewoon detox, nan tabata bisa cu e tabata hopi bon pa detox, Anto tin dia bardad ora bo ta usa tanto kimico manera ami ta usa mi ta bebe vitamina mi ta bebe remedi manera paracetamol ki kòne anta kos ku ami ta bebe pero tin dia bo tin ku detox si pa tur e kòne ku bo ta kome ku no ta bon anto op geven moment mi tabata sinti mi low on energy anto mi a lese el anto mi a bai kumprel e pero Bo bo por splica specificamente kico ta benefits nan di esaki? Sí, sigur, sigur. Dus, um, men bisa PPM tabata parts per million, no? Me ta correcto, mm -hmm. parts per million. Pero um, colloidal silver en general, uh, ora bo introduci, ora nos introduci e mineral di nos curpa, lo cual ta pasa ta cu eta, um, eta trama ne un antiviral. Dus ta comienza elimina tur cos cu no, cu no ta existi of cu no mester existi de nos curpa. Dus ta comienza elimina there is a big fight happening nos a abo mester ta kina boom abo mester ta kina boom mm -hmm. eliminate saka tur kos no anto ora nos kumisa detox ora nos elimina e kos nen kita pasa nos ta detox manen ba bisa nos kurpo ta limpia nos ta yamas energia e koloidal server or nos selver imun boso nos keya mes selver imun boso no ta mes kos ku otro koloidal server boso yes. every it's it's every ion is protected plus e tin twenty thousand ppm pero ora nos cuminsa us'e nos curpa por elimina pero nos por bebe esa ti pero nos por hunte tambe riba nos curpa bo mester ba dal bo mes ba corta bo mes bo por spray riba bo bo curpa bo cachonan por us'e bo animalnan por us'e mucha por us'e anto nos por hasta schay rugente cune nos por gargle cune nos por pone den diffusers tambe dus tin diferente manera cu nos por us'e ku e kurpa por hañ'é, anto e kurpa por tin mas di mineral ku e mester pa por pa e tin energia pa e por fight. Anto foral awoki ku nos tin nos a covid happening nos sa ta importante pa nos subi nos immune system. Anto e silver immune ta yuda esei. Master, great. No, esei ta bèrdat ta un bon kos. Anto ya, mi ta kere ku lo bo tin un share aki rato informashon ei riba nos riba nos page den e live aki mes pa hendenan por haña sa. Ya nan a kuminsá puntrami ki ora Aziza ta sera, store Aziza ta sera, nan a bisa ku e ta sera seis ora, dus ke men bo mesa hendenan ta engage mes ora. Ki mas nos tin? Si. Di mes sowisou bo ta mira riba bo website tur e kosnan ku bo tin. Si, si, esun e riba mi website mi tin e productsnan, awe mi ta entra riba e Silverimmune, so mi a bisa si ta algu nobo nobo, e produkto Silverimmune awor tu crea specialmente pa Aziza Health Store. Entonces no ta un producto cu nos a importa for, bo sa, gewoon for merca Gavita. Sí, esei nan tine awor aki caba? Sí, nos, e ta, e ta na on shelf already, esei maki. Ok, great. Dus, si nan ke mas informacion, nan por contact mi. Manera mi a bisa, e informacion di Silver and Wheel no a trayo mi website ainda, pero awe mi lo post e ayera, mas Trainte ra nochi ta design ta pone bo sa tur e cosnan cu mi mester pasobra mi ta gusta haci mi mes designs nan pero e ta na e ta na así sa nan por pasa pe así tambe. Eventjes den tusendor un pregunta si bo tin algo pa hende grandi cu no ta drumi no por drumi. Cu no por drumi da miana mes ta bon da miana tambe ta yuda cu drumimento p'esei mi ta recomenda bebele den parti atardi boso ta relaha e tin e tin hopi magnesium aden anto boso a seke mente ta relaha e ta trankilisa dus anto tambe mi kere mi nomás lo witha bisa e hendenan ku ta huma ku ke stòp di huma nan por pone esaki den nan por roll it hasi nan mes boso a siga kuné anto nan por hum'é anto si por yuda si nan ke eliminá e tabakonan ke stòp di huma Wow, great. ta un bon transition a por esaki pa hende grandi mi lo rekomendá aina nos tin nos damianan na Aziza Health Store tambe. Ok, Rona ta puntra pa bo website, pero esena nos lo a buta mesora tambe riba den e chat aki of den e live pa hendenan por wak-e. Si, dus gewoon olgajob punt com, dus olgajob dot com, anto de tambe mi tin mi tin mas produktonan, mi tin lavender tambe, mi tin varios otro kos, nos tin yen otro produktonan nobo ku ta bai yega tambe, pasobra awoki ku e problema di salu ku nos tin na mundu na e ègt hopi hopi entusiasmo pa trece cosnan ei anto Meruk Shelane cu ta e persona encargo di Aziza Health Store nos a traduci hunto nos a cuminsa basa trece hopi productonan innovativo pa Kòrsou dus nos tin hopi mas cos ta bin dus stay tuned pero nos tin varios cos awo cu nan por bay wak. Ok super. Ok, na mi wak si tin mas pregunta. Ok, ene nan ta puntra mi. Ok, ta tin un otro pregunta awora te. Um, riba parti um, emocional, Olga. Si un ene ta pasando de un momento difícil awora, ki porta um, tin un tiki problema entre pareja, um, ku porta hasta divorce por kai. Kiko bo lo conseha un ene ku ta pasando den e, esa aki, awora aki? Sí, dus relashonnan personal. Relashon, promé ku nada ta importante pa bo tin un relashon ku bo mes. Kon e relashon ta ku bo mes? Si bo si bo a sinti ku bo bo no a spènt hopi taim ku bo mes, ku bo no a siña kon pa stima bo mes, kuminsá tuma tempu pa bo ta riba bo mes, ku bo mes, bo sa pa bo pa bo duna bo kur pa e amor ke bo e falta pasobra oiamente ora tin problema den relashon nos ta sinti nos ke nos no tin amor nos ta sinti lèk den amor dus ora nos ta ku nos mes nos por tin e oportunidat pa nos kuminsá agregá e amor den nos kurpa pasobra un kos na siña nos sa ke ta un kos tambe ku nos sa relashonnan tabata algu ku gewoon instabil den mi vida anto te temporada ku mi a disidí ku mi a keda tres aña single, ku mi no ta tin niun hende mi di mi a disidí ku mi tabata single, ta den e temporanan ei mi a siña kon pa stima mi mes. Anto ora bo kuminsá siña pa stima bo mes, ku ta un proseso, e ora ei bo sa ta hopi fásil pa bisa, pero ku e kouching bo sa nos por siña kon ta hasi esei. Ora bo kuminsá siña kon pa stima bo mes, Ora ei otro hende por bin stima bo. Ora otro hende por bin respeta bo. Pero si bo no ta respeta bo mes, bo no ta stima bo mes, ken ken por bin respeta bo of stima bo? Anto hopi bia esaki ta un otro programming ku nos a siña den nos komunidat ku nos mester un otro hende pa nos ta felis of nos mester stima e persona aki pa nos ta felis. Anto ri nos ta buska nos felisidat na otro persona en bes di buska e felisidat den nos mes. Anto e mester ta òmgekeerd, e mester ku nos ta buska amor den nos mes, ku nos ta satisfecho ku nos mes, ku nos ta kusá duna nos mes e mihó kuminda, e mihó pensamiento, e mihó emoshonnan. Ku e ora ei nos por bin komplementá ku e otro persona. Nos ta usa des komplementá pasobra nos ta dependé riba e persona en bes di komplementá enteramente. Si ta nos responsibilidat, nos ke buta otro hende responsabel pa nos happiness, which is is not going to be. No, esei, esei anto ora nos ta dependé di otro persona pa happiness, Nos ta bisa ta sign up for failure. Pasobra Yes. e persona no no tin am e forsa pa duna abo felicidad. E mes tambe tin cu duna su mes amor. E tin cu duna su mes amor, ami tin cu duna nos mes amor, entonces nos bin hunto, nos por bin complement each other. Exactly. Ora bo ta Nice. un amor mas sta- stabil. No cu ami ta depende riba bo, ami ta abo e ta depende riba ami. No por. No. Um, o tin otro pregunta ki nanan, tin algo ku, eh, ku pa hendenan ku ta pasando den menopausa, vooral e hot flashes nan? Sigur, sigur. E Women XR ku mi a papia di dje, esaki ta e gotasnan ku ta spesialmente traha pa hende muhé. Um, esaki nanan por use den té, nan por pone riba nan barika. Ah, esaki ta hopi bon pa mi. Na mi hole, na mi hole, Olga, na mi hole. Ooh, het hole bon. Sí, e tin flores, tin edible flowers aden. Um, dus esaki tin, esaki ta yuda hopi pa menopausa, pa menstruacion, tur cos cu ta hende moe. Hot flashes, um, cabei, na pon inke den cabei, cabei ta crece, cutis ta, ta yuda. Dus e tin multiple um, uh, functions. Benefits no? tamen, ja. Ando tambe again e damiana, e damiana ta algo sumamente great pa tur lokual ta. Mehole? Mmm, ta ole bon. Lokual ta menopausa, hormonen. Anto mi ta bisa tur e flowersnan, e flowersnan e esaki ta e regular rose petalsnan tambe ta. Como bo puta porta riba yoghurt. Riba yoghurt, riba. Bo asi en kos kanan. Decor, decorate. Bo sa tur lokual bo puse e ta hopi dushi tambe pa usa. Ok, laga nos sa si nos hende na middag tanto ku nos ta papiando ku Olga. Bo tin pregunta bo por hasiel awor aki. Laga nos sa di unda bo ta sintonisando. Ba tag e hendenan ku bo ta haña ku ta importante pa sa di e informashon aki. Ba tag e ba share e. Laga nos sa anto tambe nos ke nos ke sa some love, nos ke wak some love si bo ta haña ku e informashon ku nos ta tresiendo aki ta interesante pa bo. Bo por hasi e pregunta awor aki ainda.

Yes. Pakiko e hala ku amatista, nan semper nan ta bisaba e kombinashon di clear clear crystal ku rose quartz anto ku amatista ta un kombinashon bunita i dushi pa bo tin semper ku bo. Kiko ta e e e loke bo ta pensa di e kombinashon aki? Ke bo ta pensa di di houn kristalonan? Sí, e no ta manera pasa ora bai e conversacion ta asina dushi. Sí, yo. No, a crystals nan tin diferente energia den nan, nan tin millones di aña cu nan ta existi, cada cristal ta afecta cierto um mediums di nos curpa, dus nos tin nos energy fields, dus manan ta yama nan chakra, pero nos tin Bo ta energy feels puntonan, no? Puntonan mm -hmm. ku ta existi den nos kurpa, manera Hopi hende bisa si, pero third eye no ta algo ku ta nos ta papia den norsha religion. Again, e koki no ta religion. No, e ta gewoon lo ke bo tools. E third eye ta gewoon un nickname pa e pineal gland ku ta existi den nos serebro. Tin un glandula ku yama pineal gland, ento e pineal gland ei ta ta saka di DMT ku ta un kimiko ku ta yuda nos konektá ku nos higher dimension. Anto sierto crystals, manera amethyst, manera sierto kristalnan, clear quartz, tur e lila, e blankunan ta konektá, ta yuda pa e parti di e glandu. Crown chakra si. Again, this is science tambe. Tin henter un study over di crystology

E crown chakra no? E crown chakra si. Ku esei. Entonces nos ora nos usa nan pa meditacion, ora nos usa nos pa nan, bo sa, pa pa tin mas energia den nos bida e ta bin kuminsá krea. Enton tin hopi science ku ta demostrá ku ora nos tin crystal around us nos tin hopi ménos radiacion di e selular. Sigur hematit no hematit ta unu unu ku nan ta bisa ku ta aleha sigur ora bo tin mané no hematit no ta hematit si ta hematit si hematit ta esun ku ora ku bo tin bo persona ya no ta bon pa bo tin televishon den bo kamber bo telefòn souiso no ta supos di ta den bo kamber en un geval esei nan ta zòrg e e pa ku e radiashon ta den un den un balanse ku e ta e ta tòg no tochi bo muchu. no tochi bo muchu paso al final e radiacionnan ta asina intenso cu ya tin bia gewoon bo ta hingele dor en dor. Si sigur sigur anto bo sa mi nan papia di e six les di mi programs pero mi a lubida papia over di life style anto e life style ta delaster di e shete step di e shete steps nan cu mi a papia e life style ta delaster anto crystals herbs nos tin super herbs super fruits essential oils tur esakinan cu ta Cu tambe ta bin trece beneficio den nos curpa. No ta e cuminda so of e spiritualidad so of e relacion so, pero tin hopi tools cu nos por usa tambe cu por yuda nos lifestyle. Anto e Seven Steps program cu yama Lifestyle Awakening ta un programashon di tres luna en e nan por volge online. Tin henter un cursus cu mi mes a traha cu binti un modules kende nan ta volg on their own pace. Anto plus ora y depende cua package nan ke nos ta papia dos bia pa luna of un bia pa siman of depende ki package nan ken to mi ta specifically focus riba e problema ke persona tin dus si e persona tin problema ku menopausa esei nos ta focus riba dje si e persona tin problemanan di relashonnan personal esei nos ta focus riba dje pero nan ta volg e cursus online anto di tambe nan ta nos ta papia online manera nos ta hasiendo awo akí dus tin mi tin discount riba dje mi tin discount riba e lifestyle awakening pa tur bo Bo oyentenan, e loversnan, tur ene ta por haña un thirty minutes free consultation, dus un konsultashon gratis di trinta minuut ku mi. Nan por bai riba mi wèpsait, nan mes por hasi e, e, dus hasi e. Via di kalènder nan ta, nan ta, si. Afsprak òf nan por manda mi mèsech via Facebook, Instagram, mi ta riba tur e plataformanan. Mi wèpsait Olga Job tambe tin tur e informashon di mi plataformanan òf nan por manda mi email, anto ora ei mi ta bo sa duna bo lovers nan un 30 minutes consultation of un wow great lifestyle awakening tambe mi tin mi motivational detox program tin hopi detox program out there pero mi detox program ta focus riba motivacion so hopi bisa mi olga si ta mi posi mi bosa mi posi detox pero mi no tin motivacion como mi ta bai nan as implementacion dus e mi motivational detox program Tambe nan por haña deskuento kuné. Anto esei ta un ten days detox, anto nan ta haña videonan di motivashon ku nan por vòlg, nan por sa tin resèp, nan mester konosé òf siña kon nan por combine nan mealsnan. Esei tambe ta algu. Stacy ta hopi great. Anto a mi tin mi business coaching program. Dus cualkier hende cu ke start their own business, nan ke start their online business, pasobra mi ta hopi with online, online marketing, Master. all that stuff, pasobra mi tin mi business background. Tambe esei mi ta hasi, esei ta un four months program, anto ora esei nos ta focus riba specifically what you want. Dus bo ke start your business pero bo no tin idea ainda, mi ta, bo sabi, talk about vision boards and boso a visualize despues everything like making your website, logo design, uh, finding your target market, all of that stuff. Depende Nice. per persona. So tiene tres años, mi tin tur recién aan caba, pero mi mester un coach para mi por. Bota adaptá na loke eigenlijk e persona ne, su necesidad ta. Hopi bon. Awor um ok Olga mi ta kere ku nos tin hopi kos di bai share kende nan aki. Paso mi studonan di For Lovers nan ta hopi great ku awor aki si bosnan tin gana di haña informashon adishonal bo ta djis tuma kontakto ku Olga anto bo ta bisa studo twenty four anto bo ta haña gewoon discounts. That's nice! Correct. Yeah. Toch? Ah, lo- yes, of course, no. Ta leuk. Motiva e personanan pa nan ba hasi cambio. Bosa nos un por Sí. bisa, bosa, no, motiva, papia cu mi, nos por papia erover, bosa mi por traha cu bo, si bo, si bo por paga cierto cantidad pa luna, mi por bisa bo kico mi por offer bo cu por yuda bo, of si, bosa mi por hasi payment plans tambe. bo sa, òf si bo ta un hende ku ta bisa mi, bo sa, mi ta kla for masha dia, bo sa mi ta ke un hende ku por yuda mi, anto ei mi ke òfer tambe e ayudo na e persona. Magistral, magistral mes. Ok, Yori, Olga, mi ta kere ku nos ta laga nos studio Twenty Four Lovers den e dos, tres minütnan aki si nan tin pregunta. Nan por hasi esaki ainda. Nos tin gana di sa cu si bo a haña e informacion aki great. Dus awor aki mi ke pa bo skibi pa mi kico bo a haña di e informacion aki, kico bo a siña, kico bo ta kere cu abo lo ta bay tin mester. Anto, ya, tag di mes. Bo a cuminsa mira hende, nan ka cuminsa tag hende den e live aki. Share pa nos. Anto hasi esaki bira posibel pa mas tantu hende por wak. Olga, tin algu ku nos tin ku add on ainda riba nos riba den nos entrevista? Awor aki pasobra mi ta sinti ku nos a paso e ma mira tambe ku bo tabata papia over di lesa. Lesa ta mi ta un kos ku mi ta promove hopi lesa Kiko bo pensamentu over di lesa ta mientrestando ku nos studunan di For Lovers nan ta skibi i manda love pa nos? Kiko bo ta pensa di lesa Ami ta kere tur kos tur solushon tin un tur tur problema tin un solushon den bukinan tin e solushon ei pero bisa mi den bo mes palabranan kiko bo ta konsiderá ku lesa a hasi pa bo? Sí, sí, dus lesamentu ta algu hopi hopi importante. Awor, tin hende ku no ta gusta lesa, pero mi ta bisa tin otro manera ku tambe bo paña informashon ku no ta lesa, via videos, via programs, via Bo sa, tin diferente kos, pero definitivamente nan tin un quote ku nan ta bisa, Leaders are readers. Dus, hendenan ku ta lead ta lesa. Leaders are readers. Dus, hendenan ku ta duna hopi informashon ta hendenan ku a lesa, hendenan ku a siña, hendenan ku. Dus, si bo ta hende ku bo ta gusta lesa, Wak e katagoria di e kos ku bo ke siña, si bo ke siña mas di di law of attraction, si bo ke siña mas di nutrishon, si bo ke siña mas, o sea self development algu importante ta ami mes komo coach mi ta hopi open pasobra mi ta bisa mi mes tin mi mentorsnan, mi mes tin mi coach, Si, mi mes tambe. Si, korekto, pasobra bo sa nos a sin yuda otro, nos tur mester cu un ayuda, un support. Anto tur, den tur e programs nan semper nos nan ta, bo sa, indica, lees un buki, wak un program, follow, ami ta gusta bay cu enti seminario, awo aki nos no por hasi tur eseinan, pero ami ta hende cu ta create seminars y cu a bay hopi seminars. Entonces tur eseinan ta yuda tambe pa nos por siña. Pero sigur, sigur, leesamentu ta algo hopi, hopi beneficial. Si bo ta gusta hasi'e, si bo no ta gusta, look into it. pero ta algo definitivamente cu por yuda e persona sigui desaroya. Sigur. Olga, manera nos a bisa, nos ta proud mas nos studionan di For Loversnan cu aki rato bo ta share tur informacion di bo, bo website, si bo por duna tog indicacion di kico tur bo productonan ta haci, anto tambe di tur loke bo a papia den nos entrevista y Pa nos ta importante ku nos por sa ku nos por tin un ayudo na abo, ku si un hende ta sinti su mes identifiká ku loke nos a papia awe, si dado kaso mes bo sinti ku hey, por ta nos di studionan di for por yuda bo, pero si bo sinti ku Olga Job por yuda bo, take the time pa bo gun reach out anto pa bo por buta bo bo bo problemanan den un otro hende. Tin bia nos ta sinti ku nos no tin solushon, Anto a tin bia ta nos ta net a person away, nos ta net a app away, nos ta net a message away ku gewoon bo bida por kambia radicalmente. Anto ku bo por hasi no solamente abo bon, bo famia bon, bo hendenan den bo business bon, bo hendenan rond di bo den bo trabou bon ke men. Tur hende ta kambia i mal ku abo ta totally balance. Olga danki, danki pa bo tempu. Danki, ta was leuk. Lo lek di baba trobe despues di tanto aña. Igual. Bo ta hasi tambe, mi ta hopi proud di bo, hopi orguyoso ku lokual bo ta hasiendo, komo mester bo mester krese, komo ta yuda pueblo di Kòrsou di sigi hasi lokual bo ta hasi. Anto, anytime if you wanna talk nos por hasi un otro interview soon. Sigur ku si, mi studio tan di Voorlovers, nan ta inbox mi mesora, anto nan ta hasi nan request. Dus, sigur e sigur mi ta bai aserká bo si ta e nesesidat tin sigur. Lo mi haci esaki. Olga, danki. Anto te otro bia cu Dios ke. Chao. Bye.